Бу тарих моннан 2000 ел элек яшәгән Гайсә исемле кеше турында. Гайсә турындагы дөреслекне балалар ничек белгәннәрдер, ансы безгә билгесез. Бәлки, ул болай булгандыр?

Сине берәрсе күрдеме? Юк, мине дә. Сине күрмәде. Ярар, әйдә, тизрәк. Син ни генә дисәң дә, Беньямин, Гайсәне мин Алла җибәргән дип уйлыйм. Ул могҗизалар күрсәткән өченме? Ә алар фокус кына булса? Әйе, аңлатып бир безгә. Яил, моны аңлатып торырга да кирәк түгел. Могҗизаны бер Алла гына эшли ала. Сукырлар күрә башлый. Шундыйракмы? Әйе, ышанмыйм мин ул могҗизаларга. Ә мин ышанам. Сара, син нишлисең монда? Ишәккә ашарга салырга онытканмын. Гайсә турында сөйләшкәнегезне ишеткәч, минем дә тыңлыйсым килде. Гайсә турында нәрсә беләсең инде син? Күп беләм. Әбием аның әнисен белә. Гайсә турында ул миңа бик күп сөйләде. Аның ничек тууы турында бу искиткеч хәлләр! Мәрьям Насырада яшәгән гап-гади бер кыз булган. Йосыфка кияүгә чыгарга җыенып йөргән чагы булган. Аның янына Алла Җибраил фәрештәне җибәргән. Курыкма, Мәрьям, Аллаһы сиңа мәрхәмәт күрсәтте, авырга узарсың һәм ир бала табарсың, аңа Гайсә дигән исем кушарсың. Ничек шулай була ала? Мин бит әле кыз бала. Сиңа изге рух иңәр һәм Аллаһы Тәгаләнең кодрәте төшәр. Шуңа күрә ул бала изге булыр һәм Алла улы дип аталыр. Мәрьям фәрештәдән курыкты микән? Әгәр фәрештә минем белән сөйләшсә, мин дә куркыр идем. Шуннан ни булган? Насара халкы, тыңлагыз! Һәр кеше үзе туган шәһәргә килеп язылырга дигән закон чыгарыла. Исемлеккә теркәлергә. Йосыф та Мәрьямне алып, үзе туган Вифлеемга китә. Алар Ефримга килеп җиткәндә, шәһәр халык белән тулган була. Кунарга урын эзли башлыйлар. Бер җирдә дә бүлмә булмый. Аларга мал абзарында тукталырга туры килә. Мондагы кебекме? Әйе, шушының ише. Нәкъ шул төндә Гайсә туа. Ерак түгел тауда көтүчеләр була. Алар анда көтүләрен саклый, шунда кинәт фәрештә пәйда була. Бүген Дауд шәһәрендә коткаручы туды. Ул Мәсих, Раббы. Көтүчеләр шундук баланы күрергә дип китәләр. Күз алдына китерегез, ә ул утлыкта ята. Әнә мин ишәккә печән салдым бит, шундый утлыкта. Мәрьям белән Йосыф Гайсәне Иерусалимдагы Алла йортына алып киләләр. Анда аларга гомере буена Алланы яраткан Шимун очрый. Хәзер инде Раббым биргән вәгъдәң буенча колыңны иминлек белән җибәрәсең. Алла Шимунга, Гайсәне күрмичә үлмәссең, дип вәгъдә иткән була. Инде менә коткаручыны күрдем. Аны Алла үзе сайлаган. Эмин булыгыз, балалар. Алла кечкенә Гайсәне үсеп җиткәч, һәр кешенең уйлаган, сөйләгән, эшләгән әшәке эшләрен кичерүе өчен сайлаган була. Алла мондый эшләрне гөнаһ дип атый. Гайсә туган, үсеп җиткән. Ә малай булганмы соң ул? Булган. Унике яшь тулгач, Гайсә әнисе һәм әтисе белән Ерусалимга барган, дип сөйли әби. Гайсә Аллаһы йортында өйрәтүчеләр белән сөйләшкән. Кем малае бу? Карале нинди сораулар бирә. Ул Насарадан. Безнең белән кайтып киткән дип уйлаган идек. Артык кыюлыгын кичерегез. Шуннан соң алар өйләренә кайталар. Гайсә бик акыллы бала булып үсә. Аңа сукмакларны турайтыгыз. Һәрбер үзән тутырылсын. Һәр тау Бер вакыт Гайсә шундыручы Яхья янына килә. Яхья Алланың сүзен үтәргә теләүчеләрне суга чумдыра.

Күктән, син минем сөекле улым, син минем куанычым дигән тавыш килә. Аллаһының сүзләрен анда булган бөтен кеше ишетә. Аннан нишләгән? Шуннан соң ул ил буйлап Алла турында сөйләп йөри башлый. Нихәл? Исәнме? Гайсә үзе туып үскән Насарага әйләнеп кайта. Бер көнне ул Алла йортына килә. Аксакалар анын изге китапны укуын сорыйлар. Гайсә һәр кеше Алла белән мәңге яши алсын өчен, Алланың аны җиргә җибәрүе турындагы үзәкне укый. Миндә Раббының рухы. Ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, Әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббының шәфкать күрсәтә торган елын хәбәр итәргә җибәрде. Әйбәт сөйли. Бу Ишагыя пәйгамбәр китабыннан. Бу бит балта остасы Йосыф. Асир кайчан килер икән? Бу бик шәп остаз. Сез бу сүзләрне тыңлаганда, монда язылганнар үтәлде. Нәрсә үтәлде? Моны фәкать Мәсих кына тормышка ашыра ала. Сезгә хак сүз әйтәм, бер пәйгамбәрне дә үз илендә кабул итмиләр. Әле сөйләп бетермәдем. Гайсә Галилея диңгезе буена китә. Шимон, тирәнгәрәк керегез дә дусларың белән җәтмәләрегезне салыгыз. Остаз, без төн буе тырыштык, берни дә эләкмәде.

Ләфия, ләфу! Бирегез монда безгә ярдәм итегез әле. Килер идек тәби. Үзебезнең дә эш күп бит. Петр нәкъ шул вакытта Гайсәннең Алла улы икәнен аңлагандыр. Петр куркып кала, чөнки ул инде бик күп ялгышлыклар эшләгән була. Шундый көчле, изге Зат ничек инде минем кебек гөнаһлы кешене кабул итә алсын, дип уйлый ул. Раббы, калдыр мине. Мин гөнаһлы кеше. Курыкма, бүгеннән

Әй, әти. Шул малай белән уйнама дип ничә әйттем инде мин сиңа? Әти. Аның әтисе Гайсә турындагы җин юк барга шана. Шуны беләсеңме син? Шанса ни була? Без шуңа шанабыз. Алла безгә бөек патша җибәрәчәк. Ә Хәләфнең әтисе шул патшаның абзарда тууына шана. Әкият. Хәләфнең әтисе хаклы булса, Биньямин, әйтәсе сүземне әйтеп бетердем мин. Аңладым. Алланы эзләгез. Чөнки аны табып була. Аны чакырыгыз. Ул хәзер якын. Гөнаһлы кеше бозык юлыннан, закон бозучы ниятеннән кайтсын һәм Аллага таба борылсын. Алла ул шәфкатьле. Бар гөнаһларыгызны ярлыкар һәм сез тынычлык. Туктагыз, мин хәзер сезгә бүген ниләр булганын сөйлим. Әйдә. Йә, Алла йортында Гайсә Ходайның яратуы турында сөйли. Алла йортының эче тулы кеше. Тышта да халык Гайсәне көтеп тора. Гайсә, Гайсә, кызым үләргә ята зинһар. Илсана безгә, аңа унике генә яшь бит әле. Ярдәм ит, зинһар өчен. Яһир, тыңла әле. Борчыма аны, Яһир. Гайсә! Кызым үлде, мәшәкатьләмә остазны. Курыкма. Ышан гына, терелер кызым.

Балам, тор. Ашарына бирегез. Кит аннан, шулай булдымы? Әйе, аның ширле булуына беркем ышанмас иде. Әти әйтә, Гайсәнең дуслары дөрес эшләмиләр ди. Барысы да гөнаһка баткан ди. Әйе, тик Гайсә кешеләрне ярата, беркемне дә аерып тормыйча, барсына да ярдәм итә. Әти миңа Маттай исемле бер кеше турында сөйләде. Ул шәһәр капкасы төбендә салым җыеп утыручы булган. Миңа ияр. Айсә сайлап алган унике шәкерт арасында Маттай да булган. Иң якын дуслары буларак, Гайсә белән бергә кешеләргә Алла турында сөйләп йөргәннәр. Аның белән Гайсә Петр дип атаган Шимон булган. Петрның абыйсы Әндри, Якуб, Яхъя, Филип, Бартуламай, Маттай, Фома, тагын бер Якуб, Тагын бер Шимон, Якубның абыйсы Яһүд һәм Яһүд Искариот. Ничек барысын да исеңдә калдырдың? Акыл иясе бит ул. Үзең надан булгай шулай дип уйлыйсың инде ул. Надан түгел мин. Карт ишәгең төсле. Эй, бәйләнчек, ул минем дустым. Кем маканчык, кем, минме? Тимә аңа! Син миңа каршы! Әллә синме? Бир шуңа берне! Син көчлерәк! Тондыр шуңа! Шәп әйде! Ныграк сук! Әнә шулай! Тагын берне бир! Тондыр берне! Карале! Ой, авырттырасың! Белгәмәсәк, җәрәхәтең ныграк авыртыр.

Улың белән артык кырыс түгелме син? Юк, кырыс түгел. Тиздән бу сөйләшүләрнең кирәге калмас. Гайсәнең иярченнәре арасында сатлык җанны табарбыз дип ышанам. Ул чакта дөньяны булгатып йөрүчеләр бетәр. Дошманыңны ярат, Үзегезгә нәфрәт тотучыларга яхшылык эшләгез. Рәнҗетүче өчен дога кылыгыз. Бер яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Өс киемеңне тартып алган кешегә күлмәгеңне дә бир. Сораучыны һич тә буш итмә. Әйбереңне тартып алсалар, аны кире сорап алма. Үзегезгә теләмәгәнне башкаларга эшләмәгез. Аның кем икәнен беләсем килә. Син аны Мәсих дип уйлыйсыңмы? Кем ул Мәсих? Нәрсә дигән сүз ул? Бу турда Алла йортында сөйләштеләр. Мәсих ул, вәгъдә ителгән дигән сүз. Әйдәгез аның артыннан. Ризыклар бигрәк тәмле.

Нәрсә эшли ул? Бу хатын-кызның кем икәнен, аның нинди языклы икәнен Чынлап та пәйгамбәр булса белер иде. Аның кемлеген беләм, Шимон. Инде хәзер тыңла. Бурычка акча алган ике кеше булган. Берсе 500 көмеш тәңкә, икенчесе 50-не. Тик бурычларын түли алмаганга күрә, әҗәт шаларны кичерә. Кайсысы аны ныграк яратырсың? Мин күбрәк кичерелгәнедер дип фараз кылам. Син хаклы. Күрәсең моны. Өеңә килгәч, аяк юарга су да бирмәдең. Ә ул күз яшьләре белән юды. Чәчләре белән сөртте. Син мине сәламләп үпмәдең дә. Ә ул бер өзлексез аякларымны үбә. Син минем башыма май сөртмәдең. Ә ул аякларыма исле май сөртте. Ни сәбәптән? Чөнки гөнаһсы күп иде һәм алар кичерелде. Шуңа күрә дә аның мәхәббәте зур. Аз кичерелгән аз ярата да. Гөнаһларың кичерелде. Шулай дип әйтергә алып җөрәт итә. Ышануың коткарды сине. Әти, күтәр әле мине. Менә иде. Хәзер күрәсеңме? Әйе, Гайсә чыга. Карагыз, әнә үзе килә. Чәчүче орлык чәчәргә чыккан. Орлыкларның кайберләре юл буена төшкән һәм тапталган. Аларны кошлар чүпләп бетергән. Ташлы туфракка төшкәннәре. Тишелеп чыксалар да дым булмаганлыктан кибеп беткәннәр. Кайберләре чытырманлык арасына төшкән. Чытырманлык аларны басып киткән. Башкалары яхшы җиргә төшкән һәм Тишелеп чыгып, 100 тапкыр артыграк уңыш китергән. Мәсәлнең мәгънәсе менә шундый. Орлыклар Алла сүзе. Орлыкларның юл буена төшүе кешеләр сүзне ишетә, әмма иблис алар котылмасын өчен ул сүзне урлый. Чәчелгән орлыкларның уңдарышсыз ташлы туфракка төшүе исә, сүзне шатланып кабул итәләр. Тик аларның тамырлары юк һәм ышанулары кыска вакытлы. Сынау вакытында алар чигенәләр. Чытырманлыкка төшкәннәре сүзне ишетәләр. Ләкин тормыш мәшәкатьләре, байлык һәм ләззәтләр аларны басып китә. Һәм җимешләре өлгерми. Ә яхшы туфракка төшүе, сүзне ишетеп, ихластан һәм яхшы күңел белән ул сүзне тотучы кешеләр. Алар түземлектә җимеш бирәләр.

Кызым, кызым! Уян! Нимә җимерелә? Әле булабыз дейк! Дулкыннар бигрәк көчле, батабыз, коткармыз икән, стар!

Миңа ошый үзе. Күпме тора? Нафан, Нафан! Ишеттегезме, Гайса монда килә ди. Монда килә? Шәһәргә килеп җитә язган. Әйдә, тизрәк булыгыз. Бинямин, гафу ит мине. Гафу итәсеңме? Стас, халыкны тарат. Якын тирәдәге утарларга, авылларга барып, Үзләренә рызык эзләсеннәр. Монда бит кеше йөрми торган урын. Аларга ашарга сез бирегез. Безнең биш икмәк тә ике балык кына бит. Шушы икмәкне биргән Аллаһ Тәгаләгә бар галәмнең хуҗасына шөкранә кылам.

Гайсәнең Алла улы булуына һаман да ышанмыйсыңмы? Кайда йөрисең син? Әти, мин дөресен әйтергә тиеш. Без Гайсәне күрергә бардык. Нигә? Үз күзләрем белән күрсәм дә, һаман ышанып бетә алмыйм әле. Ике балык һәм берничә икмәктән ул шул кадәр күп ризык ясады, бөтен халыкны ашатты. Янафан, ә ул чыннан да Мәсих булса? Юк нәрсәгә, дөрес булса да ышанма. Без нишлик соң? Китап нәрсә ди? Аны ничек аңлыйсыз? Бар күңелең белән, бар җаның, бар көчең, бар гакылың белән Аллаһыны ярат. Якыныңны да үзеңне яраткан кебек ярат. Әйе, шулай итсәң яшәрсең. Ә якының кем? Бер кеше Иерусалимнан Әрихәгә барганда, юлбасарларга эләгә. Кыйнап, үлем хәлендә калдыралар аны. Үтеп барган бер рухани аны күрсә дә туктамый. Левили да узып барышлый бу кешене күргән, тик юлның икенче ягына чыгып киткән. Бер самарил исә шул ук юлдан үтеп барганда Бу кешегә тап булган, аны күреп, бик кызганган. Янына килеп, яраларын шәраб белән юып, зәйтүн май сөртеп бәйләгән. Үзенең ишәгенә утыртып, кунак йортына алып килгән, аның турында кайгырткан. Икенче көне киткәндә йорт хуҗасына ике динар биргән. Аның турында кайгырт, әгәр күбрәк сарыф итсәң, әйләнеп кайткач түләрмен, дигән. Шушы өч кешенең кайсысы синеңчә ул кешенең якыны була? Аңа шәфкать күрсәткәне. Син дә шулай эшлә. Балаларга минем янга килергә ирек бирегез, тыймагыз. Алла патшалыгы шундыйларныкы. Хагын әйтәм. Алла патшалыгын балалар кебек кабул итмәүче анда керә алмый.

Давыт улы, кызган мине! Яхшы салар ясый бу. Әлки ул бөтен нәрсәне үзгәртә ала. Ничек уйлыйсың син? Безгә ярдәм итә алыр микән? Миннән нәрсә телисең син? Күзләрем күрсә иде. Ачыл. Ышануың күзеңне ачты. Мин күрәм. Барын да күрәм. Күрәм бит мин хәзер. Җәмәгать, бу кеше чыннан да пигамбәр.

Ник агачка менә микән ул? Буе кечкенә булгач, халык арасыннан Гайсәне күрми бит. Зәкәй, төш тизрәк. Бүген мин сиңа кунакка киләм. Миңа? Кем аңа кунакка барсын? Үлсәм дә бармас идем. Нигә менә Гайсәне Зәкәй каян белә? Харам мал ясә. Һичши дә юк. Шундый тәмле, ашап кара да. Сырма алып бирегез әле. Алма кирәкме? Ай, рәхмәт. Җимеш суы эчәсеңме? Тыңлагыз. Хәзер мин байлыгымның яртысын өләшәм. Берәрсен алдаган булсам, аңа дүрт тапкыр артыграк бирермен.

Адәм улы, югалганны табарга коткарырга килде. Тыңнагыз. Без Иерусалимга барабыз. Анда Алла улы турында әйткәннәр тормышка ашар. Аны мәҗүсиләр кулына бирерләр, мыскыл итәрләр. Аннан көләрләр, мәсхәрәләп төкерерләр, кыйнарлар һәм ахырда үтерерләр. Ләкин өченче көнне ул тереләчәк. Исәнме, Сара? Сәлам. Нихәл? Нәрсәдер үзгәргән монда? Әйе, Сараның ишәге юк. Мин аны вакытлыча биреп тордым. Кемгә кирәк булган синең ишәгең? Остаз, Шәкертләреңә әйт, кычкырмасыннар! Сезгә шуны әйтәм, алар тынсалар, ташлар кычкыра башларлар. Тугыз, ун, унбер, унике, уныч, ундүрт, унбиш, уналты, унҗиде, унсигез,

Аллаһыга табына торган йортны базарга әйләндергәннәр. Минем йортым гыйбадәт йорты дип язылган, ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндердегез. Минем маллар янына йөгерә! Тукта! Тукта! Аз гына инде. Нишләп шулай аз? Сезгә әйтәм. Бу хатын барсыннан да күбрәк бирде. Чөнки башкалар үзләреннән артканын гына бирделәр. Ә ул фәкыйрь булса да, ашарына дигәнен бирде. Остаз, синең хак сүзләр сөйләвеңне һәм риясыз булуыңны шулай ук Алла юлына хакыйкатькә өйрәтүеңне беләбез. Әйт әле, Рим кайсарына салым түләү безнең өчен канунны бозу буламы? Остаз, сак бул, утыртырга чамалый. Динар, күрсәтегез әле. Көмеш тәңкәдәме? Кем йөзе һәм исеме төшерелгән? Кайсарныкы! Инде шулай булгач, сез Кайсарныкын

Карагыз, Петр, нишли икән ул анда? Котылу бәйрәменә Пасхага ризыклар ала бугай. Газап чиккәнчегә кадәр шушы бәйрәм ашын сезнең белән бергә ашарга бик теләгән идем. Алла патшалыгында ул башкарылмыйча мин аны инде ашамаячакмын. Безгә йөзем җимешләрен бирүче Аллаһы, син бөек һәм рәхимле. Алыгыз һәм бүлешеп эчегез. Безгә шушы икмәкне бирүче Аллаһы, син бөек һәм рәхимле. Бу сезнең хакка бирелә торган тәнем.

Раббы, кем ул? Раббем, мин синең белән төрмәгә дә, үлемгә дә барырга әзермен. Питер, тыңла, бүген әтәч кычкырганчы, миннән өч тапкыр ваз кичәчәксең. Судьялар карар чыгарды. Йонафан, нәрсә булган? Теге бөек патшаның хакимлеге бетүгә таба бара шикелле. Әле генә судтан хәбәр алдым. Гайсәнең бер шәкерте Яһүд Искариот аны төрмәгә утыртуда булышырга ризалык биргән. Ничек риза булган мондый эшкә? Ник бик җиңел? 30 көмеш тәңкәгә. Кич белән. Алар Гайсәне кулга алачаклар. Аннан кача алмас. Юк. Кирәкми. Яһүд. Адәм улын үбүең белән сатасыңмы? Раббы, пычак алыйк мәллә? Кулга алыгыз аны! Туктагыз, җитәр! Бу мөгъҗиза! Юлбасарны тотарга чыккан кебек кылыч күтәреп килгәнсез. Һәр көн сезнең белән Алла йортында булдым һәм сез кул күтәрмәдегез. Ә хәзер сезнең вакыт. Караңгылык хакимлеге. Кулга алыгыз. Мәгә, бу патша киеме. Әйт әле, минем белән нәрсә булачак? Безне дә коткарырсың микән? Бөек коткаручы. Бу да Гайсә белән бергә йөри иде. Минем аны күргәнем дә юк. Мин күрдем аларны. Син дә шуларның берсе бит. Юк, сез нәрсә? Карагыз әле, бу кеше дә Гайсә белән иде. Галилиядән ул да. Әй, йөрмәле. Нәрсә? Ни сөйләгәнен дә аңламыйм.

Нафан, Нафан! Ни булды, Беньямин? Гайсәгә куркыныч яный. Башкаларга хәбәр итәргә кирәк. Кем сукты сиңа? Я, пәйгамбәр. Әйт әле. Туктагыз. Туктагыз дим. Шурага алып барыгыз. Атла.

Шушы вакыттан башлап адәм улы кодрәтле Алланың янында уң ягында утырыр. Димәк, син Алла улы? Син үзең әйтеп торасың. Шулай дип әйтергә, аның ни хакы бар? Аллага тиңли бит бу. Аның нәрсә әйткәнен барыбыз да ишетте. Гөнаһсыз Аны пилотка илтик. Файсаны Понти Пилатка алып баралар. Пилатка ул бит Рим дәүләтенең иң явыз башлыгы. Ул инде меңләгән кешеләрне агач хачка кадаклап үтерде.

Шулай иртәнге сәгатә. Ни телисез миннән? Ул безнең халкыбызны котырта! Алла йортында гауга китереп чыгарды. Аңа нинди җаза биреләчәк? Җәзаларга! Мин аны хөкем итәрлек сәбәп күрмим. Бернинди. Ул гаепле. Кайсарга салым түләмәскә өйрәтә. Үзен мәсих дип атый. Патша ди. Патша?

Илтегез янына. Кем дип атыйсың син үзеңне? Илчеләр дип кемнәрне атыйсың? Сине мөгъҗизалар кыласың икән диләр. Миңа да берне күрсәт. Патшам, ул бар халыкның акылын бутый, үзен патша дип атый. Патша? Бума? Галиҗәнап. Язаларга Пилатка илтегез. Бу аның җире. Үлемгә тартырлык бер гаебен дә тапмадым. Камчы белән соктырырга һәм җибәрергә. Бәйрәм хөрмәтенә бер кеше азат ителергә тиеш. Барабны җибәр. Ә моны Әйе. Язага тар.

Китим! Кит бинасына! Алар аны үтермәсләр бит. Һәр! Күрдегез! Сиңа җан! Исемең ничек? Шимон Күрилдән. Монда кил!

Башкаларны коткарды, үзен дә коткарсын. Мәсих икәнсең, коткар үзеңне, төш кайттан! Үзең өчен дә мөгъҗиза кыл!

Нәрсә язылган анда? Яһүдләр патшасы дип. Кайсә патша булгач, нигә алар алай эшли? Белмим шул. Йонафан. Ничек уйлыйсың, бәлки?

Атам! Рухымны кулыңа тапшыра. Мин кабер өчен мәгарә әзерләдем. Остазның гәүдәсен алып китәргә рөхсәт итегез. Рөхсәт алыгыз. Гафу ит, Раббыбызның гәүдәсе артыннан бардык. Кая, ярдәм итим. Тизрәк булыйк, котылу бәйрәме җитә.

Карагыз әле, ташны этеп куйганнар. Ник исәнне үлеләр арасыннан эзлисез? Ул монда юк. Ул терелде. Исегезгә төшерегез, ул сезгә Адәм улы гөнаһлылар кулына тотып бирелергә, качка кадакланырга һәм өченче көндә терелеп торырга тиеш дигән иде. Тыңлагыз! Кабермә карасы ташы этелгән. Раббының гәүдәсе анда юк. Юк? Ике пәрәштә ә киемнәре балкып тора. Ни кисәнне? Үлеләр. Арасыннан эзлисез. Диделәр безгә. Чынлап. Бу нәрсә инде тагын? Ышаныгыз. Бу шулай. Кабер мәгарәсе буш. Раббыбызның гәүдәсе анда юк. Син ышан безгә. Раббы чынлап та терелгән. Ул Шимон янына килгән. Юлда күрдек аны, ләкин танымадык. Ипи сындырганда гына таныдык. Юлда Никулан да барган икән. Иминлек сезгә! Ник каушап калдыгыз? Ни өчен күңелләрегезгә шундый шик керә? Кулларыма, аякларыма карагыз. Кагылып карагыз, бу мин. Өрәкнең тәне һәм сөяге булмый, ә минем Күргәнегезчә, тәнем дә, сөягем дә бар. Изге китапларда минем хакта язылганнар үтәлергә тиеш дип әйткәннәрем тормышка ашты. Мәсих азап чигәргә, өченче көнне терелергә тиеш дип язылган. Иерусалимнан башлап бар халыкларга аның аркылы тәүбә итү игълан ителергә тиеш диелгән. Халәф миңа, Гайсә Алла улы дигәч, ышанмаган идем. Хәзер инде аның могҗизаларын күрдем, Алланың яратуы турында сүзләр ишеттем. Нинди коточкыч җаза! Ансын да күрдем. Хачка кадаклаганнарын, ничек үлгәнен, Гәүдәсен хачтан төшергәннәрен һәм алып киткәннәрен. Мин инде Гайсәне яңадан күрмәм дигән идем. Аннан соң могҗиза булды. Алла үтәде үз сүзен. Алла Гайсәне үледән терелтергә вәгъдә биргән. Һәм ул әйткән, әгәр дә без Гайсәнең Алла улы булуына ышансак, безнең өчен үлүенә, аның белән мәңге яшәрбез. Мин моңа бик шат, чөнки шулай булуын телим. Менә бөтен булган хәлләр шушы. Бары да дөрес. Хәләф, Яил, Нафан, Миньямин белән бергә син дә Гайсәнең кем булуын белдең. Гайсәнең Алла улы булуына ничек ышана башлаганымны, аны минем белән булырга чакыруымны күрдең. Сиңа да сайларга вакыт җитте. Хәзер үк Гайсәдән кичерү сорарга телисеңме? Син әйтә аласың. Мин әле аңлап бетермим. Әти, әни белән сөйләшеп карарга телим. Мин әле әзер түгел, дип. Йә булмаса, әйе. Гайсә, минем белән бул, дип әйтә аласың син. Гайсә, бөтен гөнаһларымны кичер, дип. Бөтен начар эшләремне, сүзләремне. Мәңге синең белән яшисем килә, дип әйтә аласың аңа. Әйе дип әйтергә теләсәң, Аллага бу турыда үз сүзләрең белән дога кыл, теләсәң, минем белән бергә әйт. Аллаһым! Ышанам, Гайсә синең улың. Минем дөрес булмаган эшләрем, уйларым, сүзләрем өчен Гайсәнең хачта үлгәненә рәхмәт. Гайсә, кичер мине, зинһар! Гайсә, минем белән мәңге-мәңге бергә бул! Син теләгәнчә булырга ярдәм ит миңа. Мине ишеткәнең өчен рәхмәт сиңа. Шулай дип дога кыласың киләме? Әгәр риза булсаң, бергәләп сөйләшик Алла белән. Мин дога кылам, син минем арттан кабатлап бар. Аллаһым, ышанам, Гайсә синең улың. Гайсәнең Хачта үлгәненә рәхмәт. Минем бөтен дөрес булмаган эшләрем, сүзләр өчен. Кичер минем гөнаһларымны. Гайсә, мәңге минем белән яшә, бергә бул. Син теләгәнчә булырга ярдәм ит миңа. Мине ишеткәнең өчен рәхмәт. Амин. Ышан Аллаһа һәм белеп тор, Ул сине ярата, кичерә. Безнең белән дога кылган булсаң, бу турыда әти-әниеңә, дусларыңа сөйләсәң яхшы булыр. Тормышыңда иң кызыклы маҗара башлана. Ходай Гайсә белән дус булып, бергә яшәү. Алла белән бергә яшәү турында дүрт киңәшем бар. Көндә Алла китабын, Инҗилне укы. Бу китапта Алла бик күп вәгъдәләр бирә. Алла белән сөйләш. Аның белән һәрвакытта бөтен нәрсә турында сөйләшә аласың. Моны танышларыңа да сөйлә. Аны белүчеләр, яратучылар белән күбрәк булырга тырыш. Без сиңа Гайсә турында чын булган хәлләрне сөйләдек. Хәзер чират синдә. Хәзер син сөйлә.